Salam mähriban adamlar eziz ýerler şer sagaman oturanmysyňyz biz siziň her biriňiziň aç halal ojaklaryňyzda diňe agzybirligiň asudalygyň ýaran bolmagyny biziň milliligimize edim gylymlarymyza uly ýol açan türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyzyň arkadagly gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny arzuwlap edebiň gözbaşy atly gepleşigimizi başlaýarys mähriban ýerşler biz gepleşiklerimiziň her sanynda mährem enelerimiziň ýeňňelerimiziň gelin gyzlarymyzyň dürli kärlerde zähmet çekýän zenanlarymyzyň bir söhbetli görnüşlerini size ýetirýäs Ine, biz gepleşigimiziň bu sanyny Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Ilkinji zenanlar guramasy bilen Miras teläýiniň döredijilik topary bilen Zenan kalbynyň joşguny atly söhbet dolanyşlary size ýetirmegi makul bildik. Mähriban ilçi, ynha, biz şu günki gün biziň gepleşigimize gatnaşýan myhmanlar bilen tanyş etdik. Amal-haşam sungaty kafedrasynyň mugallimi Şirin Gylyjowa. şol sanda-da mugallym öwreniji Saparmedowa Aksona, amal-haşam sungaty kafedrasynyň mugallimi Bahar Pirulyýewa. Ine, mährem zenanlarymyz, gepleşigimizi hoş gördük. Elbetde, biziň mährem zenanlarymyz dürli kärlerde zähmet çekýärler. Ine, bizem gepleşiklerimiziň her sanyna bir söhbet görnüşleri ildeşlerimize ýetirýäs-ä. Elbetde, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzalary Umuman, dürli kärlerde zähmet çekýän zenanlarymyz bilen bir söhbetli görnüşleri, bir illeşdemize ýetirýäs, wagyz-nesihat işlerini geçirýäs. Ine, sizem näme bir öz zähmet çekýän ugruňyz bir sungat-da. Bir sungat adamsy mydama bir gözelligiň bir gözleginde bolýar-da. Biziň Çeperçilik akademiýamyzda dürli ugurlar boýunça birnäçe gözellikleri döretmekde zähmet çekýärler. Men hem halçylyk bölüminiň mugallymy hökmünde özüm halçylyk sungatynyň gadymdan gelýän sungatlarymyzyň biri. Şol esasda-da öz talyplarymyza gadymdan gelýän gelin-gyzlarymyzyň döreden gözel, owadan, taryha baý nagyşlaryny, göllerini Ýoýman şony haly sungatymyzda kämilleşdirip ýerine ýetirmekde zähmet çekýärin. Muňa gelin-gyzlarymyzyň döreden türkmen göllerini, nagyşlary barada aýtsak gaty kän. Rowaýatlar, taryhy wakalary öz içine alýar. Ine bahar bolmaýan belýäňizä dogrudan mähriban eýleşler biziň türkmen halylarymyzy bir göreniňde şeýle bir buýsanyp begenýäňdä sebäbi şol gözelliklerde biziň mährem zenanlarymyzyň bir arzuw hyýallaryny isleglerini bir taryhy wakalary geçmişimizi bir görmek bolýada sebäbi şol nagyşlaryň her biriniň bir many aňlatmagynyň özem biziň mährem zenanlarymyzyň Şol hala salan nagyşlaryny şeýle bir yhlas bilen döredip, şolar ýaly gözelligi bir çitip dokamagynyň özem ýaňky zähmet terbiýesini talap edýär. Dogry belläp geçýäňiz. Şo aslynda türkmen halysy başlananda gelin-gyzlarymyz toprakdan başlapdyrlar. Toprakdan soň dagdan nagyşy. Dagdan nagyş hem gorag hökmünde, owadanlyk hökmünde şony ýerine ýetiripdirler. Ondan soň älem nagşy. Älem nagşynda bolsa gelin-gyzlarymyz şol döretýän haly sungatlarynyň dünýä ýüzüne ýaýraýanlygy sebäpli älem nagşyny döredipdirler. Sebäp bütin dünýäniň ýüzünde türkmen halysy özüniň aýratynlygy bilen tapawutlanýar. özüniň reňki, gözelligi bilen tapawutlanýar. Şol esasda hem Älem-jahana gezýär diýip, älem nagşyny salypdyrlar. Gyra nagyşlaryň hem birnäçe görnüşleri bar. Gelin-gyzlarymyz öz wasplaryny edip, gelinbarmak nagşyny, biziň goragçylarymyz diýip, esger nagşyny, ekrançylyk ýerinde ýaşaýan gelin-gyzlarymyz tebigatdaky gülleriň şekilini, gül ýaýdy, şuňa meňzeş birnäçe nagyşlary ýerine ýetiripdirler. ýetişdiripdirler. Ine ýaňy aýdýaňyza Gülýa aýtýaňyza dogrudanam mähriban eýleşse biziň mährem zenanlarymyz ýaňky bellişimiz ýaly şu umuman islendik el işlerine salýan nagyşlaryny tebigat gözelliginden aýypdyr diýdikde ine ýaňy Gülýa aýdy nagyş diýilýär erik gül diýilýär bu nagyşlar esasan biziň ýaz paslymyzy ýadymyza salýan nagyşlar bolup durýarda bu nagyşlar halylarda-da şol sanda-da keşdelerde-de gabat gelýär sebäbi mährem zenanlarymyz mähriban eýleşseler şu Her bir salýan nagşyny bir gözellige ýüzlenme esasynda döredipdirler. Sebäbi şol nagşlaryň käbirleriniň gelip çykyşynda bir rowaýat hem ýatyr-da aňyrsynda. Şeýle-de hem şol rowaýatlaryň üsti bilen hem ine şolar ýaly bir gözel nagşlary döretmek üçin hem biziň mährem zenanlarymyz esasan bir tebigat gözelligine ýüzlenipdirler. Elbetde gül ýaýdy diýäý, erik gül diýilýär. Elbetde şularyň ählisem biziň mährem zenanlarymyzyň şu ýaz paslyndaky gözelligi öz el işlerine salanlygyndan nyşan bolup durýar-da. Mundan başga-da, birnäçe nagyşlaryň, gölleriň aýtgylary, rowaýatlary bar. Şol taryhy gelýän nagyşlarymyzy, rowaýatlary, taryhy pursatlarymyzy. Şol esasda-da öz talyplarymyza şony ýetirýäris. Talyplarymyza öz haly sungatymyzyň bütin taryhy bilen öwretýäris hem-de biziň şu wagtky Ajaweýanymyzdaky gözel şäherimiziň gözelliklerini, tebigatymyzy, türkmen halky has hem tebigata baý ýurt, her pasylda özüniň aýratyn gözelligi bar. Şol pursatlary Täzeçe görnüşde talyplara öwredýär. Dogry.
Bahar mugallym aýtdyňyz-a şu talyplara öwredýäs diýýäňiz-de biziň ýaňky şu nagyşlarymyzyň gadymylygyny, şeýle-de inçeligini. Ine biz muzeýlerimize aýlanamyzda-da şu owadan bir halylarymyzyň üstünde birnäçe asyr geçen ene-mamalarymyz tarapyndan dokalan bir ajaýyp halylaryň birnäçe görnüşleri bar-da. Şolar şeýle bir inçelik bilen bir sünnälenip dokalypdyr-da şu elläp görýän welin şolar bir Ülpülläp dur-da. Ýukajyk şeýle bir syky dokalypdyr, muň arasynda-da enelerimiziň, mamalarymyzyň, ýeňňelerimiziň şu ajaýyp sungata siňdiren yhlasy ýatyr-da. Sebäbi şu her bir işiň başyna barylanda, şeýle bir sünnälenip owadan çykmak üçin yhlas gerek, zähmet gerek. Ine, biz şu owadanlygy, zähmeti, yhlasam şu üstünden birnäçe asyr geçen, ýyl geçen halylarymyzda görebilýäs-de. Dogry belläp geçýäňiz. Şol çeperçilik akademiýamyzda hem talyplarymyz şeýle muzeýlere gidip, şol aly sungatlaryny baryp ýakyndan synlap hem-de şolaryň nähili ýerine ýetirilişi, nähili derejede nepisligini nazarda tutup, talyplarymyza şol nepislik bilen ýerine ýetirmäni öwretýäs. Mundan başga-da, şol biziň muzeýlerimizde şeýle Asyrlar boýy duran halylardan birnäçe öwrenmäge zat kän. Ine ýa muzeýlere köp gidýäs ýa dogrudan hem mähriban ildeşler biziň şu milli muzeýlerimizde umuman ýa halylarymyzyň hem şaý-seplerimiziň hem şeýle dälmi keşdelerimiziň hem birnäçe görnüşleri saklanylýar. Ýöne biz köplenç bir keşdeçi zenanlar bilen ýa-da şaý-sep ýasaýan zenanlarymyz bilen bir söhbetdeş bolamyzda-da gürrüň berýärler-de biz şul gadymy nusgalarymyzy ilki bir muzeýlere baryp şu seredip, synlap, şoňa bir täzeçe öwüşgin berip, täzeden şular ýaly ajaýyp şaý-sepleri döredýäs diýip belleýärler. Sebäbi mähriban ildeşler, sungat bir döredijilik işgäri mydama gözlegde bolýar-da. Şo gözlegleriň üsti bilenem bir ajaýyp sungat eserini döredýär. Ine, biziň şahyrlarymyz bar. Şahyrlarymyz bir gözelligi görmek esasynda, bir ýurdumyzyň owadanlygyny, biziň mährem enelerimiziň mähremligini duýmak esasynda şeýle bir owadan bir şygyrlary, setirleri döredýärler. Biziň aýdymçylarymyzam näme şu ajaýyp setirleri öz aýdymlarynyň üsti bilen wasp edýärler. Ine, sizem näme şaý-sep ýasaýaňyz, ýaňky halyçylyk ugrunda işleýäňiz. Ine, şolaryň ugruna işlenmek üçin hem ilki bilen ýaňky biziň bir gadymy gelýän milli ýaňky näme bir şaý-seplerimize, bir halylarymyza ýüzlenip, şolaryň bir gadymlygyna, inçeligine salynýan nagyşlaryny öwrenip, ondan soňra Şular ýaly gözellikleri döredýäňizmi? Hawa, dogry belläp geçýäňiz. Şol esasynda-da talyplarymyz has kämil işleri, gözel, owadan işleri, gadymdan gelýän nagyşlarymyzy ýoýman ýerine ýetirýärler. Mundan başga-da esasy şo halypa halyçylarymyz bar-da, birnäçe ýyl bäri haly sungaty bilen meşgullanýan. Talyplarymyz bilen şol halypalaryň ýanyna gidip nähili dokalýar, şekilli halynyň dokalyşyny nähili tanýar, şolary baryp ýakyndan synlaýas, gürrüňdeşlik etýäs hemem şolaryň inçe sungatyny talyplara olar hem gürrüňdeşlik esasynda öwretýär. Esasy şol görüp öwrense has talyplara öwrenmäge ýeňillik döreýär. Şu pursatdan peýdalanyp Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza sag bolsun aýtýaryn, alyp barýan il bähbitli işleri hemişe rowaç bolsun. Bahar mugallym sag boluň arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ine Aksona görşümiz ýaly sizem özüňiziň bir işleriňiz bilen şu günki biziň gepleşigimize gelipsiňizde. Ine şular dogryny durup geçseňiz. Şu ýylyň şygary hökmünde. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň gelmeginiň özi hem eýýäm bize görä asuda, parahat ýurdumyza uly bir sowgat boldy. Hormatly Prezidentimiziň Magtymguly, dünýäniň akyldary atly kitabynyň çykmagy, halkymyza sowgat bermegi biz üçin diýseň buýsandyryjy waka boldy. Eýýäm bu ýylyň başlangyjynda halkymyza uly sowgatlaryň biri geldi. Bu uly dabarada men özüm hem gatnaşdym. Kitabyň tanyşdyrylyşyk dabarasynda uly bir uly maslahat boldy. Kitabyň danyşdyrylyşyk dabarasynda Magtymguly dünýäniň akyldary atly kitabyň çykmagynyň özi hem eýýäm türkmen halky üçin uly bir döredişlere we ösüşlere barmagynyň ýolunyň bir biri hökmünde garalylýar-da. Ajaýyp pursatlaryň meň üçin biri boldy. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda şol Magtymgulynyň rowaýatlary, çagalar üçin ýörite niýetlenen rowaýatlary atly kitapçalar çykdy. Şol kitapçalara hem meniň öz döreden Eserlerim bilen taslama işlerimi ýerine ýetirdim. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda çykan kitapçanyň biri Ak jeren we oglajyk hakynda rowaýat. Bu kitapça çagalar üçin we ýetginjekler üçin niýetlenen kitaplaryň biri bolup durýar we bu kitapda taslama işlerini çagalar üçin ýeňillik bilen okamana uly höwes döredip setirler barda esasy bir tebigat barada, söýgi barada, gözellik barada wasp edilýär kitapda. Taslama işlerimi, bezeg işlerini ýerine ýetirdim. Birnäçe kitap bezeg işlerinde çagalaryň görende bir näme joşup bir okar ýaly ünsüne çeker ýaly açyk reňkler bilen bezelen işler bilen bezelen kitap. Ynsanyň öz kämilligini, ynsanyň bir ýerine ýetiren häsiýetlerini açyp görkezýän kitaplaryň biri bolup, ol çagalarda bir özüne çekiji, ýatda galyjy rowaýatlar. Bar diýip belläsiň gelýär bir okanyňda çagalar höwes bilen okaýarda diýmek diňe bir ynsanyň tebigatyň üsti bilen däl eýsem haýwanlaryň üsti bilen hem Magtymguly Pyragyýmyz şolar ýaly işleriniň öz goşgularynyň üsti bilen diňe bir uly adamlar üçin niýetleme goşgular bolman eýsem Çagalar üçin, ýetginjekler üçin hem niýetlenen goşgularynyň bolmagy biz üçin diýseň bir uly bagt. Biz hem Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda öz döredijilik ýolumyzy hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň kitaplaryndan ugur alyp, täzeçe işleri döretmäne, täze ýollary, täzeçe ösüşleri gazanmana bir ýol açyp berýänligi üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýtýaryn. Şular ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn! Size-de näme, gelejekde öz çekýän zähmetiňizde bir üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäs. Ine, Şirin sizem näme, bir biziň bir milli şaý-seplerimiz bilen meşgullanýaňyz-a, şolaryň bir birnäçe görnüşlerini biz gepleşiklerimiziň Öňki sanada siz bilen söhbet gurluşlary illeşmemize ýetiripdikde, elbetde, mährem bir türkmen zenany diýlende mydama elleri işli zenanlarymyz gözegimize gelýärdi. Sebäbi türkmen zenany bir yhlas bilen her bir işe ýapyşýarda. Ine sizem öz alyp barýan işleriňizi dogrusyny aýyp berseňiz. Dogry belläp geçýäňiz. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň saýasynda biziň milli medeniýetimiz, sungatymyz has-da gülläp ösýär. Ynha, şu ýyl hem biziň täze ýylymyz, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip atlandyrylan ýylymyzda Türkmenistan Döwlet çeperçilik akademiýasynda, sungat ojagymyzda, halypa mugallymlarymyzdan, ýaş mugallymlarymyzdan elbetde, ugur alyp, birnäçe ugurlar boýunça talyp ýaşlar bilim alýarlar. Olardan mysal edip nakgaşçylyk, heýkeltaraşlyk, grafika eserlerimizi, ýa-da bolmasa dizaýn, arhitektura, şeýle-de şekillendiriş sungatynyň inçe syrlary, inçe ugrulary bolan zergärçilik, halyçylyk, keramika ýaly birnäçe ugurlar boýunça talyp ýaşlar bilim alýarlar. Elbetde, biziň sungat ojagymyzda talyplar, şol sanda halypa mugallymlarymyzdan ugur alyp, birnäçe öz saýlap alan hünärlerini öwrenmek, şony halk köpçüligine ýetirmek, özüniň Içki dünýäsini şular ýaly ajaýyp eserleriň üstünde baýlaşdyryp görkezmek, elbetde, şolaryň paýyna düşýär. Elbetde, zergärçilik sungaty özüniň ajaýyplygy, özüniň seredeniňde milliligi, owadanlygy boýunça beýleki ugurlardan düýpgöter tapawutlanýar. Zergärçilik sungaty biziň ata-babalarymyzdan miras galan iň bir naýbaşy ugurlaryň biri. Elbetde, zenanlarymyza mahsus bolan owadan şaý-seplerimizi, Zenanlarymyz dakynmak, toý-baýramlara dakynmak üçin, gündelik durmuşynda dakynmak üçin birnäçe dürli şaý-sepleri mysal getirmek bolar. Elbetde, zergärçilik sungaty diňe bir erkek adamlaryň ýasamagy bilen çäklenmän, eýsem, zenanlarymyz hem özüniň ýasajak şaý-seplerini, birnäçe dürli kiçi göwrümli, uly göwrümli eserlerini ýasapdyrlar. Elbetde, her bir işi, her bir zergärçilik eseri, şaý-seplerimizi görenimizde, olary bir synlanymyzda, olaryň mähri özüne çekýär. Sebäbi her bir zergärçilik sungaty sap kümüşden ýerine ýetirip, altyn çaýmak usulynda ýerine ýetirilýär. Onuň ýüzünde goýulýan dürli tebigatdan alnan biziň. Türkmenistan ýurdumyzyň owadan tebigatynyň waspyny şular ýaly ajaýyp sungatlaryň üstüne geçirilmegi bizi diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Birnäçe nagyşlardan ugur alyp, birnäçe islimi, aýgyzyl, goçak ýaly dürli-dürli nagyşlaryň üstünde işlenýän zergärçilik sungaty özüniň birnäçe dürli gaşlary bilen has-da bezegleşýär, has-da owadanlaşýar. Birnäçe dürli hakyk, Pöwrize, rizopraz, ýa-da bolmasa aýna, çüýşe ýaly birnäçe dürli görnüşli gaşlarymyz birnäçe zergärçilik şaý-seplerimiziň gözelligine gözellik goşýar. Dakynylýan şaý-seplerimiz dagdan, gülýaka ýa-da bolmasa goşa bileziklerimiz, kökenli bileziklerimiz, gupbalarymyz, Zenanlarymyzyň bir gözelligine gözellik goşýar. Ine siziň ýaňy belediňizä umuman türkmen zenanlarymyzyň şu dakynýan şaý-sepleri öz ýaş aýratynlygyna görä diýip belediňizä. Elbetde biziň mährem zenanlarymyzyň şu egneçikleri bar, milli lybaslary bar. Şolaram öz ýaş aýratynlygyna görä-de biçüwem, ýaňky geýilişem, Salynýar nagyşlaram. Bu-da biziň mährem zenanlarymyzyň bir egin-eşiklerine-de, şaý-seplerine-de şeýle bir üns berýändigine nyşan. Ýagny zergär höküminde ine birnäçe görnüşli bir ajaýyp şaý-sepleri bir döredýäňiz-de. Ine şolaram siz bir has bir milli, şeýle dälmi, ülňüde ýerine ýetirmäni başarýaňyz-da. Ony biz siziň bir ýerine ýetirýän işleriňize-de üns beremizde görýäs-de. Sebäbi şolaryň ählisinde Mähriban Elleşir biziň bir gadymy nusgalarymyz, gadymy bir ölçeglerimiz. bir duýulýa-da. Dogry belläp geçýäňiz. Ýaňy ine mugallymlarymyzam belläp geçdiler. Sungatlar biri-biri bilen baglanyşykly bolýa-da. Ine keşdeçilik sungatymyz, ýa-da bolmasa halyçylyk sungatymyz, özüniň milli nagyşlary pawutlanýar. Şol nagyşlar hem biri-biri bilen arabaglanyşykly bolup durýar. Ine goçak nagşy aýdanymyzda zergärçilik sungatynda hem goçak nagşynyň dürli görnüşleri ulanylýar. Halyçylyk sungatymyzda-da goçak nagyşlaryň dürli görnüşlerini görmek bolýar. Bu bolsa, ýa-da bolmasa keşdeçilik sungatynda-da goçagyň dürli goçaklaryň şekillerini görmek bolýar. Elbetde, ýaňky beläk geçişim ýaly, her bir sungat özüniň arabaglanyşygy bilen tapawutlanýar. Şol arabaglanyşygy bilen tapawutlanmak bilen çäklenmän, eýsem şolaryň her birini keşdeçilik sungatynmyzda görenimizde ýa-da halyçylyk sungatynda görenimizde, zergärçilik sungatynmyzda görenimizde hem düýpgöter bir üýtgeşiklik, ýaratmaga çalyşýarlar. Bu bolsa biziň gadymy milli şaý-seplerimizde, her bir sungatyň eserlerini görenimizde-de duýmak bolýar. Elbetde, şu häzirki wagtda talyplarymyz, zergär ussalarymyz özüniň ýasaýan şaý-seplerini şular ýaly gadymdan galan milli şaý-seplerimize ýüzlenip, şolardan ugur alyp, öwrenip, nähili galyňlyklarda, metallarda işläp, olaryň nähili gaşlary bilen bezemek ýa-da nagyşlary, şul, şular ýalyk taslama bezegine gelişjekdiklerini, özüniň içki duýgularyny şular ýalyk zergärçilik sungatyna geçirmegi, bu bolsa has-da bir täze bir öwüşgin berýär-de. Ine. Ine, şony ýaňy belleýäňiz-de, täze öwüşgin berýär diýýäňiz-de, dogrudanam, mähriban ildeşler, biziň bir şu milli şaý-sepimize bir dakylýan ýaňky gaşlar bar. Şeýle dälmi? Şolaram öz bir biçüwine görä, şeýle dälmi, öz ülňüsine görä saýlap alýaňyz-a. Dogry, her bir zergärçilik taslamasyny ýerine ýetirenimizde, ilki bilen şol gaşlary goýup, soňra onuň daşky böleklerine birnäçe dürli nagyşlary ýerleşdirýäris. Zergärçilik sungaty hem özüniň bir aýratynlyklary, özüniň dakynyş aýratynlyklary, ýasalyş aýratynlyklary, göwrüm aýratynlyklary boýunça tapawutlanýar. Her bir sebitlere görä-de Dürli şaý-seplerimiziň şol sebite degişlidigini görmek bolýar. Balkan sebitlerimizi, Ahal sebitlerimizi, Mary sebitlerimizi, her bir sebitlerimizi alanymyzda-da şolaryň bir zenanyň dakynanyna şol zenanyň şol sebitdendigini duýmak hem-de görmek bolýar. Zergärlerimiz öz ýasaýan şaý-seplerini zenanlarymyzyň öz isleglerine görä-de dürli şaý-seplerini ýasapdyrlar. Bu bolsa zenanlarymyzyň isleglerini nazarda tutup, şonuň gözelliklerini nazarda tutup, Toý-baýramlarynda dakynmak üçin birnäçe dürli täze döwrebap eserlerini hem ýerine ýetirýäris. Diňe bir zenanlarymyz bezemek bilen çäklenmän, eýsem, dürli sowgatlyk önümlerini hem ýasapdyrlar. Dürli sowgatlyk önümleriniň dürli göwrümlerini, kiçi hem-de uly göwrümlerini, olarda oniks gaşlaryny ýa-da bolmasa birnäçe biziň türkmen bedew atlarymyzy at şaý-sepleri bilen bezäpdirler. Elbetde, bu bolsa diňe bir zenanlarymyzy bezemek bilen çäklenmän, eýsem, sowgatlyk önümler hökmünde ýa-da bolmasa türkmen bedew-atlarymyzy toý-baýramlaryny şular ýaly at esbaplary bilen bezemek biziň gadymdan gelýän milli däplerimizden ugur alyp, häzirki wagta çenli gelip, şolardan ugur alyp, täze döwrebap eserleri ýerine ýetirmäge çalyşýarys. Dogry.
Häzirki döwürde şu ýerine ýetiren şaý-sepleňiz ýany şolaryň bir ýüzüne bir inçe bir ýaňky simleriň kömegi bilenem şeýle dämi şeýle bir milli nagyşlary çekýäňiz. Ýani şo ýerde-de bir has hem ussatlyk hemem bir inçe öz bir syrlaram bardyr-a şol syrlary talap edýändir diýjek bolýan-da. Dogry aýdýaňyz.
Zergärçilik sungaty göreniňde bir Ýeňil ýaly göreniňde bir agyr ýaly şeýle bir çylşyrymly sungatlaryň biride hemde bir içgin sungatlaryň biri oňa bir sabyr gerek oňa bir inçelik gerek şeýle bir sünnälenip işlenýän işleri şular ýaly diňe bir kesme ýada bir gaş öýjük etmek bilen çäklenmeýä şular ýaly simlaryň üsti bilen hem dürli nagyşlary emele getirmek bolýar Simler hem şular ýaly zergärçilik sungatynda uly wezipäni ýerine ýetirýär. Sebäbi simleriň üstünde bugdaý görnüşindäki nagyşlarymyzy ýa-da simiň üsti bilen saç örüm ýaly nagyşlarymyzy emele getirmäge çalyşýarys. Ýa-da ýylanyň şeklini, tekizlik görnüşindäki birnäçe dürli nagyşlary şular ýaly inçejik simleriň üstünde ýerine ýetirýärler. Bu bolsa zergärçilik sungatynda diňe bir kesim işlerini ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, şular ýaly ownuk simleriň üstünde hem dürli işleri, dürli nagyşlary, dürnäçe simleri mysal getirmek bolar. Elbetde, her bir zergärçilik eseri alanymyzda, olarda ýerine ýetirýän zynjyrlarymyz inçejik simlerden ýerine ýetirilýär. Ýa-da bolmasa şelpelerimiz, owadan şelpelerimiz galyplaryň üstünde ýerine ýetirilýär. Balkan sebitlerimizde ýerine ýetirýän zergärlerimiz birnäçe galyplaryň üstünde dürli işleri ýerine ýetirýärler. Biziň Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýamyzda, sungat ojagymyzda şu halypa mugallymlarymyzdan ugur alyp, şular ýaly sungatyň inçeligini talyplara öwretmek, biziň milli muzeýlerimize aýlanyp, şolarda galan hazynalarymyzy, şolardan milliligimizi öwrenip, şolaryň içginligini öwrenip, olaryň göwrümlerini öwrenip, altyn çaýmak usullaryny öwrenip, Toý-baýramlarynda özüniň ajaýyp eserlerini halypa mugallymlarymyz, ýaş mugallymlarymyz, şol sanda talyplarymyz içki dünýäsini kiçi göwrümden başlap uly eserlerimize çenli özüniň toý-baýramlaryny, Türkmenistan ýurdunyň gözelliklerini, waspyny ýerine ýetirip, birnäçe dürli sergilere gatnaşýarlar. Şol sergilerde hem baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu bolsa bizi diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Türkmenistan ýurdumyz bir gözellige baý ýurtlar. Görýän zatlarymyzy şular ýaly düredijilige, ýagny eserlere dürli reňkleriň üstünde geçirmek bolsa talyplarymyzy diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda hem işlemäge, zähmet çekmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadag Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan döwletli işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Sag boluň, şirin. Elbetde Behlan Eýleşer biziň şular ýaly dürli kärlerde zähmet çekýän mährem gelin-gyzlarymyzyň bir bir ýürek buýsanjyny diňlemek bizi buýsandyryp begendirýär. Sebäbi ýaňky belleşimiz ýaly, biziň mährem zenanlarymyz islendik kärlerde zähmet çekse-de, öýde bir öýüň bir maşgalasy, zenany höküminde bir öz mährem ogul-gyzlaryna bir edep-terbiýe berýän mährem zenan bolup bir zähmet çekýärler-de. Elbetde, şularyň ählisem biziň mährem zenanlarymyzyň öz işine-de, öz maşgalasyna-da goýýan hormat-sylagy bolup durýar. Ine, mährem mugallymlarymyz, şu günki gün biziň gepleşigimize şeýle bir ajaýyp bir söhbet görnüşleri ile semize ýetirdik. Biz siziň işiňizde diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny, toýly günlerde duşuşmagymyzy arzuw edýäris.

Mähriban ýaşlar biz gepleşigimiziň bu sanyny Bagtyýarlyk etrap zenanlar bölümi bilen taýynlap size ýetirmegi makul bildik. Mähriban ýaşlar biz gepleşiklerimiziň her sanynda dürli kärlerde zähmet çekýän mährem enelerimiziň, ýeňňelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň söhbetli görnüşlerini size ýetirýäs. Ine, şu günki gün biz myhmanlarymyz bilen tanyş etdik, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Annabibi Hanyýewa, şol sanda-da Suraý. Aman Nurdyýewa. Ine, mährem zenanlarymyz, gepleşigimizde hoş gördük. Biziň gepleşigimiziň maksady, umuman, şu haly önümleri dogrusyndaky söhbetli görnüşleri ildeşlerimize ýetirmekdi. Elbetde, haly diýlende, bu biziň bir mährem enelerimiziň, zenanlarymyzyň, ýeňňelerimiziň bir mähir siňdiren bir ajaýyp bir gözelligi göz öňümize gelýärdi. Sebäbi biziň halylarymyzda biziň mährem enelerimiziň, zenanlarymyzyň bir siňdiren yhlasy, mähri duýulýardy. Ýaşlaryň arasynda zähmet çekýän Ýaşlaryň arasynda zähmet çekýänime begenýän, buýsanýan. Şägirtler gelýär öwrenmäne. Bularam gelseler öwredýäs.
Ine ýaňy şägirtlerimizem bar diýýäňiz-ä, şeýle dälmi? Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda umuman biziň mährem zenanlarymyza, halçy zenanlarymyza şeýle uly hormat, sylag goýulýar-da. Ine halypa-şägirt gatnaşyklaryna ýaňy özüňizem bellediňiz-ä, elbetde siz ýaly Mährem halypa halyçylarymyz biziň bir ýaş gyz jiglerimize size däm bir şu halynyň bir inçe syrlaryny öwretmegi, şulara salynýan nagyşlary öwretmeginiň özem biziň bir gözel halylarymyzyň bir asyrdan asyra aşmagyna uly itergi berýärdi. Ilki toprakdan başlaýas, ondan äleme geçýäs, ondan gyra nagyşlaryny başlaýas, her gyra nagyşyň öz salmaly çüwtlerini sanap, erşini sanap goýýas, göl başlaýas, Göle düşdüm, ýola düşdüm diýýär. Ine, şu halyny ilki bir ýerini saýlap alýansyňyz, şeýle dälmi? Ýerligini, reňkini, saljak göllegiňizi laýyklaýansyňyz-a, şeýle dälmi? Ondan soňra ýaňky halyny başlaýaňyz-da. Halyny ýurdumyzda tähedli gün ýurtýas. Onda munuň erşini sanap goýýas. Her nagşa laýyk edip, Ýurdumyzdan soň sagymy ýetmeli-le, sagymy ýetmese halyň gowşak bolýar. Ondan oň başlamyzda-da toprak kakyp başlaýar. Ondan oň gyradalawlaryny taýýarlaýar. Hersiniň öz tarapynda gyradalawy bar. Ondan älemden başlaýar. Ondan şu nagyşlary kebşirläp-kebşirläp sanap saljak nagyşlarymyza laýyk edip goýýar. Ondan şonda haly gowy çykýar.

Argaç gaýtaýan şol argajam doly bermeseň şu gyralan üýt goýar. Üýt goýar. Düýdäňde çekeräk bermeli, darak tapgaryp siňdirip bermeli. Şonça etmeseňem gyralan towlan öz görküni ýitirýär. Görküni ýitirýär, dogry.
Ine ana ýeňije şu ýaňky iki gyrasy diýýäňiz-ä şeýle dämi şu halyda ýörite gyra sürüji bolýar-da şeýle dämi? Şolaram ökman ussat bolýan eken diýip belleýärler. Biz şu wagt haly dokamyzda iki gyrada özüni Gowy oňaryp alyp barýan. Ökde haly üçin oturdýar. Öwrenmäne gelenleri ortada oturdýar. Ondan şoň bilen o-da kämilleşip gidýär-de. Biziň edenimiz edip, gaýtalanymyz gaýtalan. Dogry.
Ana enjene diýilýär-ä şu halyň iki gyrasy bir oklaw ýaly gös-göni bolmaly diýip bellenýär-de. Ana ýaňky diýşiňiz ýaly şu iki gyra sürüji hökman bir has bir el çeken, talapkär halyçy bolmaly. Öz işine ussat bolmaly. Lala ýeňje, şu erşi ýaňky aýtdyňda dartgynly bolmaly diýýäňiz. Indi şu içinden geçilýän eriş argaç diýilýär-le, şeýle dämi? Şol argajy geçirilenden soňra, ýaňky çitim bolandan soňra şu ýörite çig hasa bilen, şeýle dämi, destik bilen basýaňyz-da. Ine, şonda-da has bir güýç gerek diýip belleýärler-de halçylama, darak kakanda. Esasy dok halini haly edýän darak-da, daragy etmese haly gowy bolanok.

Dogryny aýdýaň.
Dogry ine, biz halypa halyçylarymyz bilen söhbetdeşligimizde gürrüň berýärlerdi-ine, biziň ýaş gyzlarymyz, gelinlerimiz bir ilkinji dokan halysyny alanlarynda, bir ine, Pylan ene geldi, meň bir ilkinji dokan halymy bir baha ber diýip çagyrýarlardy ýa-da ine şonda şu ýaňky mährem halypa enelerimiz gürrüň berýärdi-ä, Hany gyzym, sen bir halyňy ýaz, men seň kalbyňdakyny okaýyn diýip, degişip şeýdip halysyna baha berýärdi ýa-da şonda şu ussat halyçylarymyz aýdýardy-ä, şu Haly ýazylanda diýýär, iki gyrasa bir gös-göni bolsa diýýär. Şeýle dälmi? Hemem şu haly ýazylanda şu bir çeti bir çala galsa diýýär, hä gyzym, bu halyň-a ýetmeli derejesine ýetipdir, ähli taraplaýyn diýip baha berýäs diýýär-de, käbir enelerimizem ýörite bir şu temelleriň üsti bilen alyp dürtüp görýäs diýýär. Şonda diýýär, tarp edip yzyna gaýtsa diýýär, şol halynyň ýaňky belleýşiňiz ýaly, hawa, gaty ussatlyk bilen ýerine ýetirenligi diýip belleýärler-de.
Hala esas darak gerek. Daragy gowy ýetende, haly kesilip ýere ýazylanda iki başam galyp durýar-da. O darak ýetip, darak ýetmedik halylar gowşak. Emma şu wagt sen aýtdyň we temen geçýär. Gowy kakylan darakdan temen geçenak. Ak darak gowşak kakylsa geçýän ýereden Dürseň. Dürseň. Hawa, şonuň üçin şu temen geçmeýän ýala etjek bolsaň, baslyňy ölläp, pugtarak dara gurmaly. Dogry. Aman bibi-nji, ine, ýaňy pugtarak dara gurmaly diýýäňiz-dä, şu zenanlarymyz aýdýa-da, etmez suw etmez hal diýilýä-dä. Dara gowy ýetende, dokma syk bolanda, inçe bolanda şonuň ýaly bolýar. A ýok indi hozaň, Näme goýsaň keçerem durar, özem gowşak bolar. Gowşak bolar. Halan ýeriňde hem temeli geçireris. Şon ýaly bolýar. Düşdüm. Indi şu halyň ýerligi, ýagny bellediňiz-dä, umuman buýurmalar esasynda dürli reňkde halylar dokaýas diýip belleýäňiz-dä. Ine, biziň şu türkmen göwlemimiz bar. Hä? Şu göwlemimiziň ine, ýaňky iýnine görä, boýuna görä şony ýaňky salýan göwlemimizi ylaýyklap, Ilki ýurt diýýänsiňiz-ä, şeýlemi? Hawa, her gölüň öz gyrymy bar, öz ululygy, kiçiligi bar. Ondan uly dokma, uly hala, uly gyrymly göl salynýar. A kiçi dokma, kiçi gyrymly göl salynýar. Hersiniň öz salynýan nagşy bar. Şony ýerbe-ýer goýmalylar. Ýerbe-ýer hersiniň öz salynýan nagşy. Aman eje, ine şu elimizdäki bir bölejik sowgatlyk haly-la. Şeýle dämi şu, Mähriban ene, şa seredýän bolsaň, ýüpek haly. Ýüpek haly. Ine, ýüpek haly bilen ýüň halylaryň dokalyş aýratynlyklaram örän ulumyka diýýän.
Aýrat nagşy bir onuň, ýöne ýüpek halyny dokamak kynrak. Synly kesen-a ony, keser kesen-a ony kynrak-da, munýanlaýla. Ol kän nemäni talap edýär, iş talap edýär.

Ol gözelligini ýitirýär.
Ine, Suraý Amanmergenjede gürrüň berdi umuman şu halynyň bir şeýle bir inçelik bilen ýerine ýetirilýäni hakynda. Ine, sizem esasan şu şekilli halylary dokaýaňyzda, elbetde şekilli halylar üçin hem näme uly zähmet talap edýär. Sebäbi olarda ýüzläp-ýüzläp reňkler ulanylýar, şeýle dämi? kölegeleri bermek üçin, bir adamyň ýüzüniň şekilini bermek üçin ýa aýdaly bir türkmen ýaýlasynyň bir gözelligini bermek üçin hem birnäçe reňkler ulanylýar. Ine şular dogrusynda. Men ýaşlygyma garamazdan, ejem halyçydy. Şondan öwrendim halyçylygy. Men esasy tebigatymyzyň gözelligini, onuň Ahalteke bedewlerimiziň keşplerini janlandyryp, hala geçirýäris. Haly sungatynyň özi bir gudratly, özüne çekiji hal. Esasy biz suratkeşlerimiz bilen işleşmeli bolýar. Ýüzläp, iki ýüzläp reňkli bolýar şekilli halylar. Olary ýerine ýetirip, Ýalňyşman ýerine ýetirmeli, ki hala geçirmeli. Ýekeje ýalňyş bolsa diýýäm, sudur üýtgeýä keşbiň dokap oturan halyň. Gölli halylardan keşpli halylar jogapkärli. Ine ýaňy belleýäňizä şu şekilli halylar esasan köpräk reňkler ulanylýar diýýäňiz. Sebäbi mähriban ildeşler näme biziň şu şekilli halylarymyz ýaňky belleýşimiz ýaly kölege bermeli ýeri bolýar. Şeýle dämi ýa bir ene gülälekli meýdan bolanda şonda bir Birnäçe reňkdäki gülleriň reňklerini, şolar hatda bir Gün düşýän ýeri başgarak reňk bolýar şeýle dämi, edil öz reňki başgarak reňk bolýar şolaram saýgarar ýalak görnüşde çyt dokamalla siz. Esasy suratkeşler bilen maslahatlaşyp şolaň diýen maslahaty bilen ýöremeli, şu wagt ýagtylyk düşýän ýere saryrak reňk bolýar, Günüň şöhlesi, goýurak ýere bolsa gararak reňkler çitilip keşplendirilýär, ahyr halylar owadanlanýar. Biziň fabrigimizde ýörite reňk boýagçymyz bar. Şekilli halylar dokamak üçin ussat halypa halyçylarymyzdan gölli halylar dokaýarys, soň şolardan öwrenip, şekilli halylar dokap başlaýarys. Gyzyl güllüm, gözel halym, Sebäp saňa söýgim siňdi, Şeýle inçe nepis haly saňa enäň Mähri siňdi. Biz halyçylara şeýle mümkinçilikleri döredip bereýik. Gahryman Arkadagymyza, Gahryman Arkadagly Serdarymyza köp köp sagbolsun aýdýarys. Janlary sag bolsun. Bize şu mümkinçilikleri döredip beren hormatly Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp köp sagbolsun aýdýarys. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, işleri mydama mertebesi belent bolsun. Ine, mährem halyçlamyz, şu günki gün biziň gepleşigimize gelip, täsirli söhbet durmuşlary bilen ildeşligimize ýetirdiňiz. Biz siziň işiňizde diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny, maşgalaňyzda öz oguldyr gyzlaňyza gowunyp ýaşamagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýäris. Ine, mähriban ildeşler, görşümiz ýaly, biz gepleşigimiziň dowamynda halypa halyçy, mährem zenanlarymyzyň beren täsirli söhbet görnüşlerini size ýetirdik. Mähriban ildeşler, biz gepleşigimiziň bu sanyny. Bagtyýarlyk etrap zenanlar bölümi hem-de Myrat Teläýewiň döredijilik topary bilen taýynlap size ýetirdik. Ýene bir ýola biziň milliligimize, edim-gylymlarymyza uly ýol açan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuwlap, gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Sag boluň, sag-aman oturyň!